Yn y fideo yma, mi wnawn ni ddangos sut yn ein creu, ail-enwi a dileu adrannau i unrhyw gwrs Moodle. Mae ar y sgrin yn awr, mae gennym ni'r cwrs nes i greu yn y fideo ddiwethaf, cwrs ar gyfer Saesneg yn blwyddyn 11. Nawr, i newid unrhyw beth mewn cwrs, mae rhaid ni droi y broses adolygu ymlaen. A dyn ni'n gwneud hynna ar ochr dde y tudalen drwy glicio'r saeth fach yn ymyl y cog ac yna drwy ddewis yr opsiwn yma fan hyn sydd yn deud Turn Editing On. Mae o'n troi y broses adolygu ymlaen. Mae'r sgrin yn edrych ychydig o wahanol wedyn, mae gennym ni fotwm yn ymddangos yn ymyl mhob adran o'r dudalen. Nawr i ail-enwi pethau yn gyntaf, Nawr, uh, icon pensil, dych eisiau uh, bwyso i ail enw unrhyw beth. Felly, dyn ni'n gofyn hyn, mae gennym ni topic 1, topic 2, topic 3 a topic 4. Ac i'r dde o bob un o hynna, mae yna fatha llun pensil fach. Os dwi'n clicio ar y pensil, yna mae rhaid opsiwn iddo fi newid enw y testyn. Felly, topic 1, beth sy'n gallu bod? Sy'n gallu bod yn hen bapurau arholiad. Wedyn, sa topic 2 yn gallu bod yn adnoddau ar gwersi. Testyn 3, neu topic 3, be os hwnna'n gallu bod, sy'n gallu bod yn dolenni, defnyddiol. A wedyn testyn 4, beth am reid aseiniadau i fewn yn hyn. Nawr mae hein yn cael effaith ar yr ochr chwith o dudalen, Yym, a ryw ddewislen bach fan hyn. Ar hyn o bryd mae'n dal yn dangos topic 1, 2, 3 a 4. Ond os dwi'n um, pwyso reload this page fan hyn, mae mi wneud yr adrannau newydd, fel ydych chi'n gweld, ymddangos ar y chwith. Mi wneud hein ymddangos ar y wefan ac hefyd ar y app Moodle Mobile. Felly dyna ni sut i ailenwi adran, ond sut ydyn ni'n ychwanegu newydd neu'n dileu un. Wel, i ychwanegu newydd, dyn angen mynd i'r gwylod ar y dde fan hyn ac Add to Topics. Os dwi'n clicio hwnna, mae'r ma sgrin yma'n dod i fyny gofyn faint o'r ei newydd dwi angen ychwanegu. So allan ei ychwanegu tri o'r ei newydd, a dyma fi gynnu fi fan hyn wedyn topic 5, topic 6 neu topic 7. Os ydych chi wedi ychwanegu gormod, ydych chi eisiau cael gwared un, mae hynna ddigon hawdd i wneud. Clicio ar Edit wrth, wrth ymyl yr un ydych chi eisiau cael gwared ohono fo, a wedyn Delete Topic. Wedyn mae hwnna, mae hwnna mynd, mae fydd y seithfed un yn mynd, a wedyn mae gen i fi chwech ar ôl. Hefyd, yn handi iawn, mi fyddwch chi guddiad e, testyn, so topic 5 er enghraifft fan hyn, os dwi'n clicio edit, wedyn hide topic, Mi fydd hwnna wedyn wedi cael ei guddiad o'r myfyrwyr. Felly mae hwn yn handi er enghraifft, os da eisiau gosod cwrs i fyny ar gychwyn flwyddyn, rhaid pob dim i fewn, ond da chi ddim eisiau'r myfyrwyr weld pob dim reit ar y cychwyn, mi ydych chi guddiad rhai adrannau o'r myfyrwyr ac yna'n bellach ymlaen yn y flwyddyn, mi ydych chi ddangos y, y testyn yna i'r myfyrwyr, a da chi'n gwneud hynna drwy glicio edit eto, a wedyn show topic. Felly dyna ni sut i greu, ailenwi a dileu adrannau mewn unrhyw gwrs yn Moodle.